Бүген без сезнең белән дуслар Казанда узган Идел буе мөселман яшьләре фестивале турында сүз алып барачакбыз. Бу киңкүләм чарада Свердло өлкәсеннән дә бер төркем яшьләр катнашты. Алар нинди кичерешләр белән кайтты икән? Хәзер белербез. Июльнең нәкъ матур көннәрендә Рәсәйнең төрле почмакларыннан яшь кызлар һәм егетләр Казанга җыела. Елдан-ел бу чараның даирәсе киңәя, оештыру эшчәнлеге камилләшә. Яшьләр теплоходка утырып, олы шәһәрләргә сәяхәт итеп, татар оешма вәкилләре белән очрашкан, төрле истәлекле урыннар белән танышып, якты кичерешләр белән кайткан. Бу турыда катнашучыларның үзләре белән фикер алышырга насыйп булды. Сирин, менә син бу делегациянең җитәкчесе буларак, әйт әле, бу сәфәргә кемнәр, нинди яшьләр барды, кайсы яклардан бардылар, әйт әле. Без бәләкәй делегация белән бардык, дүрт кенә кеше. Мин, Эльвира бикә Камалова Екатеринбургтан, Олег Ахтямов Екатеринбургтан безнең җырчыбыз һәм безнең көрәшчебез Айнур, ул Әчит районыннан.

Быел Татар яшьләре көннәре белән бергә Мөселман яшьләре фестивале дә оештырылган. Димәк, яшьләр дин өлкәсен яктырткан түгәрәк өстәлләрдә дә актив катнашып, бүгенге көндә илебездә диннең тоткан урыны турында кызып-кызып фикер алышкан. Яшь буын вәкилләре сәяхәт барышында Болгар, Самара, Ульяновск, быел 1000 еллыгын каршы алырга хәзерләнгән Алабуга, Чистай шәһәрләре татарлары белән якыннан танышып, тәҗрибә туплаганнар. Олег, сиңа иң охшаган чара нәрсә булды? Безнең делегация Екатеринбургтан уздырды конкурс Идел гүзәле. Шунда паузаларда инде мин җырлап, биеп, үземне күсәртеп, калганнарны карап, шулай итеп үткәрдек инде. Сугунан үткәрделәр тоже конкурс. Хороший семьянин дип инде. Шунда без беренче урын алдык, Екатеринбург делегациясе.
Анда нәрсәләр ничек үткәрелде бу конкурс?
Ничек үткәрелде? Анда өч конкурс, өч конкурс булды инде шул. Шул бер конкурста өч конкурс. Беренчесе ничек таныштык? Ничек кыз белән таныштык инде. Шуны шуны үткәрдек, тоже күңелле булды. Иң охшаган урын сиңа кайсы шәһәр булды? Авыл, Болгар.
Миңа бик килеште анда. Элекке строениеләр, шулар килеште инде. Ильвира, менә әйт әле, син, сиңа бу очрашуда нәрсәләр ошады? Нинди яшьләр белән очраштыгыз, кемнәр белән таныштыгыз, сөйләп үт әле шул турыда. Езжу я сюда уже не первый раз, и на самом деле видно, что в этом году собралась вот именно очень активная, общественная,

Дөрес, шәһәребездә татар яшьләре оешмасын булдыру турында сүз күптәннән бара инде. Әмма моңа кадәр бу эшкә ныклап тотынучы, кыю кеше табылмады. Мөхтәрият каршында эшләп килүче иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә айның бер пәнҗешәмбе көнендә яшьләр даими очрашулар үткәрә башлады. Нигездә, алар Урал татарлары сайты форумында катнашкан яшь кыз һәм егетләр. Бу атнада яшьләр кабаттан җыелышып, Ныклап торып татар яшьләре оешмасын төзү турында сүз кузгатты һәм киләчәккә ниндидер бурычлар да билгеләде. Бу турыда киләсе тапшыруларда сөйләшербез. Әлбәттә, кем үзен татар кешесе итеп саный, милләтенең киләчәгенә битараф түгел икән, теләге булган һәркем бу оешмага языла ала. Тирә-як шәһәрләрдән дә яшь кызлар һәм егетләр чакырыла. Белешмә өчен безнең редакциягә шалтыратыгыз. Татар-мөселман яшьләре фестивале кебек вакыйгалар яшьләрне файдалы һәм кирәкле эшләргә этәргеч ясый икән, димәк, мондый киң күләм чараларның нәтиҗәсе күренә. Шулай итеп, яшьләр күңелендә кабынган өмет чаткысы сүнмәсен. Киләчәгебез алар кулында бит. Татар икәнегезне онытмыйк. Безнең татар милләт бик көчле, акыллы һәм татар икәнебез белән горурланырга кирәк.